Хъуыстгонды Мытаурыхон цъӕйы ком схонӕн ис аргъӕутты бӕстӕ. Уый у дзаг ӕрдзы ӕвӕджиау рӕсугъддзинӕдтӕй. Ам бӕрзонд хӕхты цъуппытыл ӕхсӕвиуат фӕкӕнынц цӕхӕркалгӕ стъалытӕ. Рӕсуг дӕтты ӕрфытӕй знаргъ зындзытау фӕкӕсынц урс-урсид ӕврӕгътӕ. Уӕлхох быдырты цъӕххъӕдабӕ гауызтӕ фӕхонынц бӕлццоны арф комы фӕрнӕй дзахъхъӕвысмӕ. Кӕцырдӕм ма акӕсай, ӕрдзы ӕмбисонды нывтӕ уыйбӕрц хӕрзаив сты, ӕмӕ лӕджы зӕрдӕ скъӕфт кӕнынц, дӕттын сын удӕнцойдзинад ӕмӕ цардбӕллондзинад. Ӕмӕ нусон хӕхты рӕбынтӕй рӕдымы сатӕг дымгӕ урс цъититы сыгъдӕг авдӕнӕй айзӕлы ӕхсӕрдзӕнты зӕлланггӕнӕг зарӕг, райхъуысы цӕугӕдӕтты нӕргӕ хъӕлӕс. Алӕмӕты рӕсугъд уӕлхох быдыртӕ ӕмӕ нӕзыхъӕдтӕ дзаг сты цымыдисаг ӕмӕ пайдахӕссӕг зайӕг халӕй. Ис дзы бирӕ хос кӕнӕ кӕрдӕджытӕ, зайы дзы алы хъӕддаг дыргътӕ ӕмӕ хӕрзад, хӕрздӕф гагадыргътӕ. Цъӕй ком хуымӕтӕджы не схуыдтой Кавказы тобӕгонд бӕстӕйы хӕххон бриллиант. Уымӕн ӕмӕ дзы ис бирӕ раппӕлинаг уавӕртӕ цӕрынӕн ӕмӕ улӕфынӕн. Йӕ климат у хӕрзвадат. Афӕдзы дӕргъы дзы хур фӕкӕсы дыууӕ мин ӕртӕсӕдӕ сахатмӕ ӕввахс. Зымӕг дзы нӕ вӕййы тынг уазал, сӕрты та нӕ вӕййы фыдтӕвд. Ам ис тӕккӕ аивдӕр ӕмӕ хъомысджындӕр цъӕйы ӕмӕ схъасы цъититӕ, ӕмӕ уыдон иудадзыг ӕлвасынц сӕхимӕ мингай туристты. Диссаг у цъититы дуне дардӕй кӕсгӕйӕ дӕр ӕмӕ хӕстӕгмӕ дӕр сӕ аивдзинад ӕмӕ хъомысӕй. Диссаг у фенын урс ӕмӕ ӕрвхуыз ихы кӕрдтытӕ тайгӕ-тайын, Чысыл цӕугӕдӕттӕ куыд фестынц ӕмӕ куыд атындзынц комы нарӕджы, сӕ ӕвдадзы хосы уылӕнтӕ скъӕфгӕйӕ. уымӕй уӕлдай Хуыцау сфӕлдыста цъӕй ком ӕрдзоны вӕрд цӕфхады хуызы. Цӕфхад та хонынц амонд хӕссӕг. Чи зоны, уый дӕр фӕахъаз вӕййы цъӕйы уӕвӕг бӕлццӕттӕн сӕхи амондджынӕй банкъарынӕн. Кӕд уымӕ гӕсгӕ ардӕм иунӕг хатт чи рбафты, уый дӕр никуал ферох кӕны ацы хӕххон бӕстӕ. Цъӕй ком у рагон Иры зӕххы тӕккӕ тӕмӕссагдӕр, тӕккӕ рӕсугъддӕр ӕмӕ тӕккӕ табуйагдӕр комбӕстӕ. Рагон заманты хуыдтой хуры ком, кӕнӕ Иры ком. Абон дӕр ацы зӕххы ном цӕры ирон адӕймаджы зӕрдӕйы фыццаджыдӕр Рейы комы кадджын дзуаримӕ ӕнгом бастӕй. Кӕд дунейыл цъӕйы ном ӕрдзон хъӕздыгдзинӕдтӕм гӕсгӕ айхъуыст, уӕддӕр. Уымӕй уӕлдай ам ӕнусты дӕргъы цардысты ирон мыггӕгтӕ, комы фарн чи хъахъхъӕдта ӕмӕ рагон дзуӕрттӕн кад чи кодта, уыдон. Ӕмӕ уӕ абон хонӕм балцы Цъӕйы комы хъӕутӕм, цӕмӕй базонӕм ацы фӕрнӕйдзаг комбӕсты истории ӕмӕ йӕ царды хабӕрттӕ.
Цъӕй уыдис заманты фондз хъӕу. Ну, раджы тынг, тынг раджы Рӕстӕджы фондз нӕфӕрӕ ноджыдӕр фылдӕр уыдысты, фӕлӕ зырйӕфтон фондз хъӕуцъӕй. Мынӕй уым идӕггаг хъӕу. Ам цардысты Баситӕ мӕ Гогаты. Хъӕуӕн ирдӕг уыди Гогаты, иннӕрдӕг та Баситы. Фӕлӕ гыццыл дарддӕр ӕддаг хъӕу. Уым та цардис Зӕлаты фылдӕр, Дианбекты, Абайтӕй дӕр цалдӕр хӕдзары, Мӕрзойтӕй дӕр. Дыууӕ хӕдзары дарддӕр ӕртыккаг хъӕу Хъоза, уым та цардис Базитӕн сӕ иу хӕдзар фӕндаг. Ӕрмӕстдӕр Базит ӕмӕ иу хӕдзар фӕндаг уыдысты. Гыццыл уӕлдӕр Абайты хъӕу, уым дӕр ӕрмӕстдӕр Абайтӕ цардысты. Нырма цы фӕндзӕймаг хъӕу Хуыкъалы, зӕгъгӕ, уым та Цалдӕр мыггаджы царди. Ндӕр Гогатӕ, Базитӕ, Сырхаутӕ, Диамбектӕ. Ну, Ерма мӕнӕттӕ хъӕум ӕрбафтыди фӕстагмӕ Мӕрзойтӕ, кӕцӕй зӕгъын, сӕгъӕдӕг кӕй дзы фарсондон загътой, сӕгъӕдӕг мызурӕй ӕрбафтыд, столлаг мызурӕй. Бӕрзойты. Фӕлӕ ма дзы Тахъхъӕуы царди закатӕ дӕр. Гыццыл Тахъхъойы гыццыл дарддӕр сӕ хӕдзӕртты хӕлддзӕгтӕ ис. Раджы ма иу фондз аст азы размӕ ма ссыди сылгоймаг закатӕй. Ме уый агуырдта, махӕн, дам, нӕ сӕрӕнтӕ мӕнӕ адонд сты мӕ сӕ ӕвдыста. Хӕдзары хӕлддзӕгтӕ ма дзы ис, фӕлӕ уыцы закатӕ кӕм цардысты, уымӕй ницуал баззад.

Ирбӕзы мын ӕй, ӕнӕхъӕн дӕр уӕй. Ноджыдӕр ма бӕрзонддӕр дивылӕй дӕр хӕлы оле гыццылгай бынмӕ згъӕлы. Ирмӕ алом хъӕусӕрдӕр дыууӕ мӕсыджы уыди дӕлы бындгыцыл бындӕрдӕр ӕртӕ мӕсыджы уыдимӕ. Ды мын ӕз хӕдзарон уыд афтӕ дурӕй амад уыдысты мӕсыл уӕлӕ тъӕпӕнсӕр. Бынӕй дзы хъӕдтӕ ӕвӕрд, уый фӕстӕ гыццыл къалиуты, къалиуты сӕр та мын ӕлыгӕй куыд схонон, мын ӕм зӕхх къахтой, бур, бур бын зӕхмӕ къӕвда рауарыди. Уыд хъарын райдта мӕ йой хъулагӕй хуыдтой. Мӕ йой хъулагӕй ныххостой. Мӕ иу трамбоватӕй кодтой, трамбовкӕ по-русски. Фылдӕр иууылдӕр дыууӕвӕлдадзгон. Бынӕй Бынӕй фос уыдысты, уылӕты адӕм сыгъдӕг цардысты.
Ахуыргӕндты хъуыдымӕ гӕсгӕ Цъӕй комы Аланты дуджы фӕстӕ цардысты Ос-Бӕгъатыры фӕдонтӕ. Реком нымад уыд Саразонты дзуарыл. Абоны мыггӕгты фыдӕлтӕй дзы фыццаг ӕрцардысты Сидӕмоны байзӕддаг Бицъойтӕ, Агъуызы байзӕддаг Абайтӕ, Къусӕгоны байзӕддаг Айлартӕ. Фӕстӕдӕр ардӕм ӕрбацыд Туалгомӕй зындгонд Хетӕджы фырты фырт Дзала. Уымӕй рацыд Дзалаты мыггаг. Йӕ фырттӕй рацӕугӕ сты Сырхауты ӕмӕ Дӕмбегты мыггӕгтӕ. Йӕ фырты фыртӕй Гогаты мыггаг. Баситӕ ӕрбафтыдысты ардӕм рачъӕйӕ, Мӕрзойтӕ Мызурӕй. Мин фарӕссӕдӕ дыууын фыццӕгӕм азы хӕдзӕртты нымӕц схӕццӕ ис сӕдӕ фӕндзаймӕ. Ӕвдайӕм азты дӕр ма дзы уыдис ӕрчиссӕдз хӕдзарӕй фылдӕр. Ацы комы дыууӕ мин метры бӕрзӕндты цъититӕм ӕввахс лӕджы цард ӕнцон никуы уыд. Ӕрдзӕм рӕсугъд цас у, уыйас у тызмӕг, у хъарутӕ фӕлварӕн. Фӕлӕ йӕ заманы адӕмы уый нӕ фӕцудын кодта. Цас зын сын уыдис, уыйас фидардӕр кодтой се гъдау ӕмӕ сӕ иудзинад.
Уалло хъӕусырӕй куы райдайӕм, уӕд Тотырадз Томай бавр, пона ӕмӕ цъилӕг уыдон гогатӕй уыдысты, ам хъӕусыр цардысты. Дӕлӕрдыгӕй базитӕй Нӕ къог адӕймаг къоро дӕр царди. Уже сымхӕццӕ и хъӕу афтӕ. Скот хъуыды кӕннод. Науи та йӕ афтӕ дзырдтой Баситӕ. Фӕндаджы дӕле цардысты Гогатӕй Олли. Ӕмӕ дзы Баситӕй уыдис Грас, мӕнӕ ам Гога царди. Дӕле Айларты Тыла, мӕ иу Уыцы хистӕртӕ хъӕумӕ куы рацыдысты, уӕд-иу кӕстӕртӕ сӕ цуры, ома хъӕрӕй сдзурой, науӕд хынджылӕг ныхас исты скӕной, уый нӕ уыди. Хъуыстой сӕм сӕ хорздзинӕдтӕ сын сӕхимӕ истой, сӕ таурӕгътӕм сын хъуыстой. Мӕ цуры ӕз никуы фехъуыстон, мӕ хистӕр лӕг ӕвзӕр ныхас зӕгъа. Стут сылгоймаг ӕрбацӕуы уӕд-иу нӕлгоймӕгтӕ дӕр сыстадысты. Ныр баззади, ома лӕг ӕрбацӕуынгты, уӕд-иу сылгоймӕгтӕ сыстадысты. Нӕлгоймӕгтӕ дӕр-иу сыстадысты, ме салам радтой. Сылгоймаг рацӕуы. Ну, чындзытӕн дӕр-иу стгӕ нӕ кодтой, фӕлӕ-иу сын салам радтой. Чындз сӕм дзургӕ кӕм кодта, фӕлӕ уӕддӕр иу сынсӕрӕй акуывта мӕ уыдон сыстадысты мӕ иу салам радтой. Кӕрӕдзимӕ мӕ нӕ фӕхуылой, зӕгъгӕ, науӕд хъӕрныхас кӕной. Нӕ, нӕ хылдӕр кӕм и, фӕлӕ дзы ахӕм хабӕрттӕ арӕх нӕ уыди. Сылгоймаг чи зӕргӕс, уӕд-иу ын хъӕу, нӕхъӕн хъӕуӕй сзадысмӕ йын хос ныккарстой. Рыссывтой фыццаг уымӕн, чи зӕргӕсӕн, уый фӕстӕ йыл алчидӕр йӕхицӕн карста. Ахӕм ӕгъдау уыдис. Уын хӕсты заманы хабар дӕр уын ракӕнон. Бирӕтӕн Сӕ нӕлгоймӕгтӕ уыдысты хӕсты, хосын чиныг карстаид нӕ удимӕ-иу. Зӕронд лӕгтӕ сзадысты ӕмӕ-иу зӕронд лӕгтӕ кастой хос сивгӕ та сылгоймагӕй сывӕллонӕй иуылдӕр иу ахӕм хабӕрттӕ дӕр уыдис. Амӕй бӕрц хъӕддзы никуы уыд, Йолосы хъӕд куыд схъӕди, уыдон иуылдӕр уыдысты хизӕнтӕ, угӕрдӕнтӕ, Хъомдӕлыл сфахсмӕ скъӕрдтой хизынмӕ. Ам хизынмӕ хуымтӕ уыдис, уӕле угӕрдӕнтӕ, хъом та-иу алы за три километры та уырдӕм фескъӕрдтой ӕмӕ йӕм хызтысты. Райсомӕй аскъӕрдта хъомы ӕмӕ сӕ изӕрӕй уым агур. Ныхас-иу бадтысты, мӕнӕ ам Понаты цур уыди уыцы ныхас, ам хъӕуы. Мӕ хистӕртӕ йӕм бадтысты мӕ мӕнӕ уымӕ суг нӕй, мӕм фӕкӕсӕм, мӕм суг ӕрхастой. Науӕд зымӕгон тынг зын уавӕртӕ уыди. Зӕйтӕ уӕле уыцы комы зӕй рацыди, сыгъдӕй хуыдтой. Мы доны лӕууыдыстӕм, кӕйдӕртимӕ сывӕллӕттӕ мӕнӕ йӕ тымыгъ мӕнӕ уыйбӕрц мит. Ӕрӕмбӕрста, уырдыгӕй ардӕм у. Зӕй дӕлӕ бынӕй банцад, фӕлӕ йӕ йӕ дымгӕ уыйбӕрц мит миты схаста ӕмӕ йӕ уыйбӕрц миты ӕрӕмбӕрзта. Асхӕмттӕй уӕлдӕр зӕй цӕуӕнтӕ уыдысты, ныр дзы зӕй нал цӕуы. Мит дӕр нал уары уыйбӕрц. Зымӕгон мит уыйбӕрц уардис, ме улы скъоламӕ ацӕуӕн нӕ уыди. Хъомтӕй Галтӕ-иу аскъӕрдтой разӕй, цӕмӕй уыдон фӕдӕ кӕной. Мӕ-иу уӕд ско- сывӕллӕттӕ скъоламӕ цӕуын райдыдтой, зӕгъгӕ хъӕдӕг хъуыды кӕн. Мӕнӕ Хериосы Диамбекты лӕг чи у, ацы ам мӕнӕ ӕфсӕйнаг кризӕтӕ чи зӕронд арӕзт, иууылдӕр ӕй кондысты. Хуыдтой йӕ зӕрингуырдтӕ сӕ хуыдтой ахӕм адӕм. Къухӕй дӕсны уыдысты. Хериос Тотемболат Лосы Кришетӕ уа алы сырх ахуырст Кришеуын уыд. Йосы Кришетӕ уый кодта. Ныр профнастил тедтӕй, фӕлӕ отцудим раст чест. Мы уже афтӕ ныккъӕдзтӕ кодтам, йӕ тракторӕй дӕр нын ратыдтайс. Афтӕ кӕрӕдзимӕ кастысты. Абайтӕм дӕр уыдис ахӕм лӕгтӕ. Мӕрзойтӕй хъан сау зӕгъгӕ ахӕм зӕронд лӕг уыдис, ӕмӕ крой фыд нылы цъӕйдон кӕм и. Рдыгӕй йӕ дӕларм скодта ӕмӕ афтӕмӕй схаста. Фӕйнӕг фӕрстӕ сӕ уый тыххӕй хуыдтой, ахӕм хъаруджын адӕм уыди. Хъӕдгом дзӕбӕх кодтой мӕ нӕ кӕрдӕджытӕй. Нӕ иннӕ зӕргӕ уырты Гогайы фырт фехъуыстаид, Сӕст, дам, рентгенӕй нӕ хъуыди, къахсаст, къухсаст, уырзӕй, дам-иу аскӕрстам, ӕниу ам саст уымӕй, ой, бабастам ӕй хъӕдгом бадзӕбӕхи. Ахӕм адӕмтӕ ныр уыди.
Абон ма Цъӕйы комы ӕппӕт хъӕуты цӕры нымадӕй цалдӕр адӕймаджы. Уыдонимӕ хӕрзонд, уӕздан сылгоймаг Баситы Заремӕ. Уый райгуырд ӕмӕ схъомыл Хуыкъалыйы, фӕлӕ ӕрыгонӕй йӕ бинонтимӕ афтыд быдырмӕ. Царди цасдӕр рӕстӕг фӕсарӕнты дӕр. Азтӕ куыд цыдысты, афтӕ Заремӕ йӕхимӕ тынгӕй-тынгдӕр райдыдта лвасын райгуырӕн зӕхх. Раст цыма фыдӕлты хъомысджын хъӕлӕс бадзырдта йӕ зӕрдӕмӕ, раздӕх фӕстӕмӕ, зӕгъгӕ, уыйау уый зындзинӕдтӕй нӕ фӕтӕрсгӕйӕ йӕ фыды рох къонайыл ногӕй ссыгъта ард. Сӕ рагон бындуртыл сарӕзта ног хӕдзар ӕмӕ архайы дарддӕр хӕссын, йӕ хистӕртӕй цы фарны мыгъдау ӕрыййӕфта, уыдон. Ӕвӕццӕгӕн ын йӕ цӕрӕнбынаты ӕмбисонды рӕсугъддзинад, бӕрзонд сыгъдӕг ӕмӕ фидауцджын хӕхты уынд дӕр ӕххуыс сты уыцы хъуыддаджы. Дзӕгъӕлы нӕ фӕзӕгъынц. Хӕхтӕ сӕхимӕ ӕлвасынц, йӕ уды кондӕй сӕ бӕрзӕндты ӕмбӕрц чи у, ахӕм адӕмы, зӕгъгӕ.
Йӕм райгуырдтӕн, йӕм схъомыл дӕн. Мӕ гыццыл ӕрынмӕ йӕ бахъуыды кодтон уыдис фондз хӕдзары. Баситӕ, Дӕнбегтӕ, дӕлӕ Къутӕртӕ и все фондз хӕдзар. Ӕндӕр дзы ничи царди. Кӕрӕдзийӕн ӕххуыс кодтой тынг, кӕрӕдзийы уарзтой. Жиу-иу ракодтой мӕ-иу загътой, мынӕй мӕгуырдӕр у, мынӕ мӕм баххуыс кӕнын хъӕуы. Ӕмӕ-иу фыццагӕр рынчын у, ичи фӕрынчын и сыхӕй, уӕд-иу фыццаг уый хуымтӕ бакодтой. Стӕй сылгоймаг иунӕгӕй куд, уӕддӕр суг куыст дӕр ын-иу бакодтой, йӕ хуымтӕ дӕр ын-иу бакой кодтой. Уарзтой адӕм кӕрӕдзи тынг. Мӕнӕ цыма-иу бинонтӕ цардыстӕм, афтӕ-иу тынг лымӕн цардыстӕм кӕрӕдзиимӕ. Уыди дзы дыууӕ хистӕры, Дианбекты Миха. Михел хуынди, ӕмӕ Баситы Харитон. Фӕцардысты бирӕ сӕдӕ дыууӕн азы. Ӕмӕ-иу рабадтысты мӕ-иу уынаффӕ рахастой, мӕ-иу загътой, мӕнӕ къӕвдатӕ уары, мӕнӕ ӕвзӕр рӕстӕг ӕркодта мӕ ницы рзайдзӕн, мӕ-иу катай кодтой, мӕ-иу тыхстысты, мӕ-иу рауынаффӕ кодтой, мӕ-иу ӕртӕ кӕрдзын скодтой, мӕ-иу уӕлӕ кувӕндонмӕ бацыдысты, мӕ-иу сӕхи бафӕдзӕхстой, скуывтой-иу, мӕ-иу аивдӕр стӕгдӕр. Гыццыл куы уыдтӕн, уӕд иу нӕм мыстулӕг ӕрбацыди. Йой дӕр бахъуыды кодтон. Мӕ йо цы мыстулӕг та уыди, ахӕм йед кастысты уӕм нӕ мӕнӕ йӕ хъуын куы ивта йӕ допустим уже шурши уылдӕр уӕд ӕй зон что митр уарзӕни марӕнӕй нӕ уыд Уымӕн-иу кодтой йӕхицӕн ртӕгуылы, ӕхсыр, ртӕгуылы. Уый хӕдзарӕй тӕрӕн дӕр нӕ уыд. Йе рнӕ зонын, цӕмӕн уый, йой дӕр та надо, ну, бафӕрсын хъуыди хистӕрты. Цӕмӕн уый, фӕлӕ йой бадардтон, мӕ йе рмӕхӕдӕг дӕр фенын, арӕхӕй фенын, мӕ разы дӕр цӕры мыстулӕг. Мӕ йӕм ӕнӕ фӕззӕг арӕхдӕр фӕуынын. Мӕ йӕм бахъуыдыйӕ кодтон, сывӕллӕттӕн дӕр фӕзӕгъын, нӕ йӕм фыналӕн. Уый тыххӕй мӕ уӕ бахъыгдардзӕни. Калмыты тыххӕй дӕр зӕгъдзынӕн. Йӕ бирӕ алкӕмӕ дӕр дӕс сывӕллоны, аст сывӕллоны, фараст сывӕллоны мӕ-иу дзабыртӕ йеддӕмӕ гуырзаман уыди. Мӕ нын кӕм уыди, мӕ ратӕх-батӕх кӕныс, никуы уыди ахӕм хабар, нӕ мӕ калм искӕй сывӕллоны фӕхӕцай. Калмытӕй ӕрдӕр и бирӕ. Ӕз алкӕмӕн дӕр фӕзӕгъын, уӕ къӕхты бынмӕ кӕсут, ну, уӕддӕр йӕ сӕ хъуамӕ адӕймаг хъахъхъӕна йӕхи. Уӕдӕ нӕм уыди ахӕм калм. Хоры калм хуынди. Ӕмӕ нӕм уыди хордон. Мы уыцы хордон-иу ныккодтам мӕнӕу, надхор. Мӕ-иу схуыссыди мӕнӕу сӕрыл. Мӕ йӕм ничи ӕвнӕлдта. Мӕнӕ йӕ афтӕ иу фарс акодтой, ссады сӕрыл дӕр хуыссыд. Мӕ хуындийы тыххӕй хоры калм. Мӕ хъаккӕдта хӕдзары бӕркӕдтӕ, хӕдзары йедты. Хӕдзар ис ахӕм калм дӕр, хӕдзары бынаты калм. Вообще ирон адӕммӕ калм тынг бӕрзонд ӕвӕрд у. Уыдоны марын нӕй. Раздӕр ирон адӕймаг хӕдзар кӕм арӕзта, калм кӕм цӕрыд, уыцы хӕдзар у хъарм. Уыцы бынӕттӕ сты хъарм бынат. Мӕ-иу равзӕрстой уыцы бынат, мӕ-иу сарӕзтой сӕ бындур. Ам та царди мӕ фыды фыд. Уыди кадджын лӕг Михахунди, Баситы. Уыди йын цыппар лӕппуйы ӕмӕ ртӕ чызджы. Афтиддӕр ма дзы къул баззад, фӕлӕ йӕ ам ис йӕ къухы фыд, мӕ фыдӕн, йӕ фыдӕн, мӕ фыдыфсымӕртӕн. Мӕ рбацӕуынмӕ сыл ацы дуртыл мӕ къухтӕ февӕрын. Мӕ фыдӕлты уӕзӕг у, ай мӕ мӕ зӕрдӕ рисгӕ фӕкӕны.
Кӕддӕр номдзуд бердзенаг философ ӕмӕ хосгӕнӕг Гиппократ бафиппайдта, бирӕ низтӕ кӕй ис сдзӕбӕх кӕнын хӕхбӕсты цӕргӕйӕ, уӕлдайдӕр та рӕуджыты низтӕ. Ӕмӕ уымӕн ӕвдисӕн уыдысты Цъӕйы комы цӕрджытӕ. Ам-иу тар низӕй уӕззау рынчынтӕ, цъити дон ӕмӕ уӕлдӕфы руаджы куыд сдзӕбӕх сты, уымӕн. Раджы заманы ам уыдис туберкулезы санатори. Ӕнӕйу хосӕй дзӕбӕх кодтой рауджытӕ. Фӕлӕ уыдмӕрты базӕтӕ кӕм сты, уым уыдис санатори. Мӕ нызтой хсыр, цъити дон, мӕ мӕ нӕзы рыг улӕфыдысты. Ме уымӕй сӕ рауджытӕ дзӕбӕх кодтой. Heroi бирӕтӕ зонгӕ дӕр нӕ кӕнынц ам цы Сырдадзы уӕлдӕфи уый картоф, хъӕбӕрхормӕ нӕу, дыргътӕ, уырдӕмӕ кӕртис, алцыдӕр ис. Сӕнӕфсирӕй фӕстӕмӕ дзы алцыдӕр ис дыргъты. Фӕткъуы, чылауи, кӕрдо, алы хъӕу дӕр дон йӕхи дон цӕуы. Стон мӕ не фарс ахуыргонд нӕ уыдысты уӕд адӕм, фӕлӕ хъӕутӕ сты ахӕм рӕтты, хур фылдӕр кӕм кӕсы. дон кӕм ис, стут, фадӕттӕ хуыздӕр кӕм сты цӕрынмӕ иуцы ран, ирон уорты базӕтӕ кӕм сты ӕртӕккӕ, уым иу хӕдзар дӕр нӕ уыди. Иуылдӕр ацырдгӕй уыдис хурварс, хурварсмӕ. Ацы зӕхх кӕддӕр хуыдтой жемчужи на Северной Осетии фӕлемы. Ӕртӕккӕ цӕмӕндӕр нӕ хицауад дӕр, нӕ адӕм дӕр се ргом нал здахынц. Хъӕуысы ногмӕ куыд у ныртӕккӕ цард, цы ног кӕмдӕр цыдӕр куы феной, уыдысырдӕм адӕм ныххӕррӕтт кӕнынц. Ердыгургоммӕ тынг цӕуынц адӕм, Фиагдонмӕ цӕуынц. Тӕккӕ та мын аразынмӕ хъавынц Мамысоны бырӕн, Лизӕтыл бырӕн бынат хъавын саразынмӕ. Омӕ ой дӕр куы байдзаха, уӕд ӕцӕгӕн цӕйком. Гыццыл фӕсфӕд аззайдзӕн, фӕлӕ йӕ нӕ бауадздзыстӕм мах фӕсфӕд ныууадзын. Йӕ цӕрджытӕй бирӕтӕ фӕнды фӕстӕмӕ дӕр бацӕуын, стут зӕххытӕ исынц, хӕдзӕрттӕ схӕрӕмбырнадтӕ дзы кӕнынц. Мӕ кӕд нӕ къухы бафтаудӕй, фӕстӕмӕ йӕ ӕцӕг бынаты свӕрдзыстӕм. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, горӕтӕй куы рацӕуай кӕнӕ быдыры хъӕутӕй, уӕд ам уӕлдӕф ӕндӕр у, уӕд та адджындӕр у. Ӕвӕццӕгӕн, мӕнӕ фыдӕлтӕ ам кӕй цардысты, уымӕ гӕсгӕ дӕр, фыццаджы дӕр, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ йӕ уӕлдӕф дӕр ӕндӕр у, йӕ дон дӕр ӕндӕр у, хуыздӕр у, йӕ хъару дӕр уӕдӕ бынӕй цы хъӕутӕй у, уымӕй хуыздӕр у. Уӕдӕ дзы ис мӕнӕ бирӕ кӕрдӕджытӕ, Бирӕтӕ сӕ зонынц, ӕмӕ сӕ бирӕтӕ ӕмбырддӕр ӕркӕнынц иу афӕдзӕй иннӕ афӕдзмӕ сын куыд сфаг уа, уымӕ гӕсгӕ. Ӕмӕ сӕхи дӕр ӕвӕццӕгӕн бадзӕбӕх кӕнынц ацы кӕрдӕджытӕй.
Рагон хъӕуы уынгтӕ, зӕронд хӕдзӕртты ӕнусон къултӕ абон дӕр ма, ӕвӕццӕгӕн, хъуыды кӕнынц кӕддӕры фӕлтӕрты уӕздан къахдзӕфтӕ. Сӕ бӕстон ӕмӕ зӕрдӕбын архайд, сӕ ӕвӕджиауы фарн баззад а-зӕххыл ӕмӕ, ӕвӕдза, рӕстӕджы цалх куы уаид фӕстӕмӕ разилын, уӕд цы рӕсугъд царды нывтӕ фениккам мах ацы ӕмзонд, ӕмбар хъӕубӕстӕн йӕ алы кӕрты, алы хӕдзары. Суанг ма йӕ цӕрджыты куы бахъуыд быдыры хъӕутӕм алидзын, уӕддӕр сӕ бастдзинад кӕрӕдзиимӕ ӕмӕ сӕ райгуырӕн зӕххимӕ уыдон никуы фесӕфтой.

уӕд ардыгӕй бирӕ адӕм арвыстой уырдӕм бирӕ бинонтӕ. Мӕ дзы хъыгагӕн фӕстӕмӕ уыйбӕрц нал ӕрбацыдис ардӕм. Мӕйрам цы адӕм цардис, уыдон раджы нӕ фыдӕлтӕ кӕмӕй фӕзӕгъӕм, уыдон уыдысты, ӕвӕццӕгӕн, махӕй ӕгъдауджындӕр, фӕлӕ мах дӕр цы хъуыды кӕнӕм, уый кӕнӕм.

Ну, кӕйдӕрты ма ӕвӕццӕгӕн ферох кодтон, фӕлӕ мхуызон мӕнӕ цыма фсымӕртӕ, мӕ фсымӕртӕ уыдысты нӕуи дӕр, фӕлӕ мхуызон сӕ хорздзинад дӕр иу уыди, кӕрӕдзимӕ кастысты, кӕрӕдзийӕ ныххуыз кодтой, мӕнӕ мӕ размӕ куыд загъта, афтӕ, уӕдӕ дзы хӕстмӕ дӕр бирӕ ацыдис Кировы хъӕуӕй уыцы зӕронд лӕгтӕй, фӕстӕмӕ дзы, хъыгагӕн, уыйбӕрц нал ссыди, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, Бирӕ фыдӕбон бакодтой, еу дон дӕр Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты ӕмӕ сын сӕ рон ныр дӕр нӕ рох кӕнӕм, нӕ хистӕртӕн, нӕ фыдӕлтӕн. Ӕмӕ афтӕ мах дӕр сӕ фӕзмӕм. Кӕд быдыры цӕрынц, уӕддӕр кӕрӕдзимӕ цӕугӕ дӕр кӕнӕм, гъдау дӕр кӕрӕдзимӕ гӕсгӕ исӕм, хуыздӕр цы гъдау и, уый. Ӕмӕ афтӕ дӕлей дӕр нӕ сафӕм, мыггӕгтӕ иууылдӕр Уӕдӕ куывдтӕм, чындзӕхсӕвтӕм алы хъуыддаг дӕр рцӕуы, царды мидӕг. Мах уынгӕ дӕр кӕрӕм кӕрӕдзи, кӕрӕдзимӕ цӕуӕм, кӕрӕдзийы нымайӕм. Ермынӕ ацы бынӕттӕй час-диу дон ӕвӕццӕгӕн кӕрӕдзийӕн адджындӕр сты, афтӕ зӕгъӕн и. Цъӕй ком иунӕг хатт чи фены, Уый зӕрдӕ никуал ахицӕн вӕййы йӕ алӕмӕты хӕрзаив, бакастджын уынд. Ам цыма рӕстӕгдӕр ӕндӕр хуызы цӕуы, цыма ӕндӕр у йӕ уӕлдӕф, ӕндӕр йӕ дымгӕ, ӕндӕр сты ӕрдзы ахастдзинӕдтӕ адӕймаджы миддунеимӕ. Уымӕн ӕмӕ адӕймаджы зӕрдӕ уайтагъд бахауы хӕхты ӕхсызгон уацары. Алырдыгӕй лӕджы цӕстырӕвдауынц ӕрдхӕрӕны рӕсугъд нывтӕ, зӕрдӕ уӕлмонц ӕнкъарӕнты рог базыртыл атындзы бӕрзонд цъититы сӕрмӕ, йӕ тыхст хъуыдытӕ йын аскъӕфынц дард, хӕххон дымгӕйы уылӕнтӕ. Уый тыххӕй афтӕ зӕрдиагӕй фӕтырнынц ардӕм адӕм Цъӕйы комы бӕрзонд, сыгъдӕг ӕмӕ фӕрнӕйдзаг хъӕбысмӕ. Уӕлдайдӕр та Ацы зӕхх йӕ фыдыуӕзӕг кӕмӕн у, уыдон уыцы хсызгон ӕнкъарӕнтӕ бавзарынц дывӕрӕй. Уыимӕ уыдон иудадзыг сты зӕрдӕйы тӕгтӕй баст, хуры комы кадджын дзуӕрттимӕ. Ардыгӕй алидзгӕ мыггӕгтӕн сӕ ног фӕлтӕрты хӕс у фыдӕлты уӕзӕгимӕ бастдзинад ма фехалын, цӕмӕй йе мбисонды фарны бындуртӕ ма фӕцудой, цӕмӕй сӕ уидӕгтӕ фидарӕй-фидардӕр кӕной,